остановкада басып торды бер түбәтәй кигән егет слушайте шәп сораулар мен монда теге шырдым пырдым сораулар булыр дигән маймыл әллә кайчан прораб булды инде безгә крановщик кирәк ә сез жолны табырсыз ә Э, сәлам, сәлам. Э, Оныткан булсагыз, мин Гүзәл Бубун. Бал тапшыру һәм без ниһаять яңа чыгарылышка җыелдык. Әйдәгез, мин үзебезнең искиткеч кунакларыбыз белән таныштырып китим. Минем сул ягымда стендап йолдызы, шоумен Сирин Бәйрәмов. Хәерле көннәр. Исәнмесез. Хәлләрегез яхшы? Әйбәт. Мин олы буыннар яклы булам. Әйме? Әйе, әйе. Менә шулай килеп чыкты. Инде яңа буын үсеп килә. Шуңа күрә сезнең көндәшегез яшь буыннан булачак. Мин аны беләм. Менә, тем более, бик әйбәт. Ул мине гел көлдерә. Чынлап. Әйе, ул миңа иртән дә шалтыратып теләсә нәрсә сөйли шунда. Ниндидер ямен таба шуннан. Менә бит э, уң ягымдагы кешене бәлки белмәүчеләр бардыр, әмма мин бик шикләнәм. Ул безнең татар стендабының әле балкып кына маташучы йолдызы Зилия Дәрҗеманова. Сәлам, сәлам, дуслар. Мин сезне бик нык сагындым. Чынлап. Юк. Юк. Әзерме сез? Без әзер, менә мондый рольдә. Сез нинди тапшыруга килгәнегезне беләсез бит инде, әйме? Әйе, аңладык. Кактус утравы. Ну, әйе. Бер биш минут элек аңлатканнар безгә. Әйе. Тик шулай да, кыскача гына аңлатып китәм, мин сезгә ун, бәлки, күбрәк сорау бирәчәкмен, ул сорауларның баллары катлаулылыгы ягыннан аерылачак. Әлбәттә, ул сорауларга болай гына, җиңел генә җавап биреп булмаска мөмкин, бу нормально, куркырга кирәкми, сез үзара сөйләшеп утыру аша дөрес җавапка чыгарга тырышырга тиеш. Дөрес җавапка чыга алмасагыз, логик яктан аңлатылган башка җавапны тәкъдим итә аласыз. Ягъни аргументировать итә аласыз икән. Алай да булмый икән, һич юк кызык җавап. Мине көлдерергә кирәк. Залда кешеләрне көлдерергә кирәк. Кызык җавап. Әйдәгез көлдереп карыйк. Буламы? Ә дөрес җавапны белсәң, просто әйтеп кенә куясың да, и җавап итәсең, әйме, Зиләнең җавап биргәнен көтеп. Юк, берегез җавап бирә икән, икенчегезне көтәсе булмый инде, башка сорауга күчәбез, бала алабыз да. Безнең балаларны язып барачаклар. Ә, димәк, башлап җибәрәбез. Гади, бик гади сораудан башлыйм. Надеюсь, сез тиз җавап бирерсез. Кешедән чакырмасыңмы дигән сорамы, мин аны белмим. Юлгансын мин дә оныттым. Роналд Макдоналд һәм полковник Сандерс бер-берсеннән нәрсәсе белән аерыла?

Элек, әле алар кайтып киткәнче үзләренә, әйбә? Әйе. Бу э, мәзәк курчак дип әйтим иде, балаларны чакырып йөри ди. Килегез, әйдәгез. Канализация астыннан мыни шарик белән. Әти әниләрегезнең акчасын мин алып калам, ә килде китте ризыкны сез ашыйсыз дип. Шул бит инде ул. Ну, клоун инде, әйе. Әйе, әйе. Ә тегесе

Ә икесе дә кызыл. Ну. Моны да миңа ошый, давай. Менә кызыл төс, менә ашарга ничек тәртиге? Ашарга агрессия тудырамы ничекме? Кызык фикер, әйе шул. Әйе. Аны маркетологлар белмичә генә сайламаганнардыр ул төсне. Шулай шул. Миңа калса беренчесе, мин аларның исемнәрен дә оныттым, Кыйбатра. Роналд Макдоналд? Әйе. Ансы кыйбатрак. Әмма чынлыкка KFC да кыйбатрак бугай. Менә минемчә, Роналд Макдоналд ул менә KFC-га нигез салучы, а ягъни кисенчә әйе, теге профессор. Тагын бер. Син мине бутыйсың что ли? Минемчә, полковник Сандерс ул менә KFC-га нигез салучы, ә теге Роналд Макдоналд ул бит бит кенә теге просто Дөрес җавап, әйе. Полковник Сандерс ул чын кеше һәм ул чынлап та Кентукис Фрайд Чикен, ягъни KFC-га нигез салучы кеше ресторанына. Ә Ронд Макдоналд ул уйлап чыгарылган персонаж һәм клоун дип әйтелде. Менә бит. Ну что-то нидер таныш түгел кешеләрдән башладыгыз сез.

Мин аны квикка бүлмәсе итеп тә торып. Так, бергә ноль, әйбә? Әйе, Зиләгә бер балл, ул кадәр катлаулы сорау түгел, шуңа Да, күрә ну, бер- син- бер бер балл Да. җитеп тора бит инде, ике Мин балл. өлкәдә просто Ну, мин син бүләккә күргән теге кеше. сковородка ахыр якынрак булды. инде, әйтеп бер. Икенче сорау өчен мин сезгә хәзер бер җыр тыңлатам. Ул җыр бик популяр. Э, Бар бит әле. Илназ Бах. На-на-на, Дориме. Ну, доримасы түгел, амино дигәне бу кыскасы. Һәм Икегез ике радиода тыңладыгыз да. Ну, җырның исеме амино дип әйтүем. Аңладыгыз инде нинди җыр икәнен, Менә бу җырны теләсә кем тәрҗемә итә ала. Ни өчен? Ну, мәсәлән, ну, без татарлар, рәхәтләнеп аны татар теленә тәрҗемә итә алабыз, анда нәрсә җырланганын белмәсәк тә. Ну, Ни безнең, өчен? безнең шоуда берәр Әминә исемле кызның туган көне булса, шул радиога шалтыраталар да Әминә исемле дә куюлар. Анасың ни, э, Бу бит инде теге авыр хәлләр булганда кушыла торган көйдер, әйме? Теге похоронный марш кебекме? Похоронный марш кебекме? Нинди өчен, нинди, ул минем өчен ул мем шикелле уже. Ну, минем өчен инде теге барыбер моңсу. Мәктәптә, мәктәптә менә әниең җыелыштан кайта икән, шушыны кушасың инде, әйме, хәзер булачак дип. нәрсәне mm -hmm. табып ягъни настроениесе ягыннан бик универсаль инде әйе һәм кызык җавап міне хәзер әйдәгез кеше җавап бирик давай аминер профессор сандерс амин деген менә амин ул любой телдә дә менимчә амин шуңа күрә Бу амин дип җырлый бөтен кылган догаларыбыз кабул булсын. Амин, русча да амин. Малайсаның көе ниндидер яктырак көй булыр иде. Теге Әйдәгез, бисмилла укыйбыз, бергәләп. Шундыйрак булырга тиеш. Вот, вот, вот, шундый. Бу амин. Нинди догалар кыласың? Бу теге барыбер теге

Анда бар да бит инде сүз. Безгә көтергә кирәк ул хәзер җырлый башлаганын. Юк, мендер тревожные чувства бу җырдан. Хәзер нәрсә башлачак монда? Башка мине хәзер дәринә киттем. Әйтегез. Нәрсә уку турында бу? Уку? Әйе. Нинди уку? Белмим, институтта. Ну, әйдәгез, әйдәгез подсказка. Давайте. Бу җырны нинди телдә дип уйлыйсыз? Латин. Ну, латин, латин, латин. Менә, менә шуннан хәзер әйдәгез дөрес җавапка чыгып карагыз әле. Ни өчен бу җырны теләсә кем теләсә ничек тәрҗемә итә ала? Син латин телен беләсең бу? Юк. Әмма бу җыр латин телендә түгел. Әмма син бик якын килдең. Так. Мин вообще җырак әйтәм. Бу как бы белән. Я алмаз на руки. Каяда? Каяда гастрольдә кайтып килгәндә, бля. Кафешка туктадым Марий Элда. Менә анда шулай сөйләшәләр. Котлет идисе. Ниндидер якын якын якын тирә инде бу. Чуваш теленә дә шагам шундый булас. Сез бала чакта тус телендә сөйләшә идегезме? Тус. Уйлап табылган тел. Солевой. Әйе. Уйлап, ә, все. Менә. Бу җырны язучысы э, Бу җыр псевдо латин телендә язылган. Э, ә ДТ нәрсәне аңлата дри? Псевдо. ДТ латин, псевдо латин. Мин ДТ ул кыскача дигән. Данлыклы татар латин теле. Юк, псевдо латин телендә, ягъни яңгырашы латин теленә яраклаштырылган ну, да, анда ну. набор слов. Бу, бу тел чынлыкта юк иеме? Иеме? Просто язучысы иртән торган, менә синдә син димим, мин, әйме теге, әгәр дә берәр җыр шул икән радиодан ишеткән, әйме, анда белмим, англис телендә җырланган җыр. Син аның теге сүзләрен белмәйсең, син аны

Ты куәт. Вообще, да. Зилеге ике бал булды. Сезгә әлегә ноль Мен пока, да. Пока жал итәм. Фора бирәм. Дәвам итәбез. Да, көчле командалар алар гел шулай башлыйлар. Хәҗи. Башта иркә, әйдә, әйдә. Футболда Бразилия шулай итә. Вы вы забьете сколько сможете, Мы забьем сколько хотим. Икеге анолей, да, бер өчкә кадәр уйный, а дүрткә. Она рад играть. Өченче сорау. Э, Бразилиядә преступность бик югары дәрәҗәдә һәм анда э, полиция га корал кулланырга туры килгән очраклар еш була. Әмма җәмәгатьчелек алдында акланырга туры килмәсен өчен, нәрсәгә мин ул коралны кулландым дип полиция. Әйе. Аларга үзләре белән бер әйбер йөртергә кирәк. Нәрсә ул? Ну, безнекеләр кебек тә видеокамера. Аларда бит инде э, күпчелек ул э, преступление әле җинаятьләр. Җинаять, әй, җинаятьчелек. Шул фавелларда булалар бит. Тау битендә теге матур теге э, бәләкәй генә йортларда яши торган халык арасында. Алар, наверное, үзләре белән яки камера җөртәләрдер. Яки э, кем яки тагын берәр мужик свидетель хатыны ярып жүре я я күрдем теге үзе беренче Блин, ну, шулай рак, наверное. Мин сезгә сөйләп бетерергә ирек бирдем, әйе, дөрес җавап камера. Әмма хатыны, хатыны, иртә дигән җавап шулай, кызгый шуңа күрә әйдә, ике балл.

Бер бал бирәм мин сиңа, Зилә, көлдердең. Кирәк мени? Кирәк мени? Юк, бер бал. Юк, миңа да теге сезгә. Ярә булсын аны. Ал, биргәндә биргән. Әй, рәхмәт әйтеп алырга кирәк. Рәхмәт бик зур. Амин. 3 бал, 2 бал. Дәвам итәбез. Дүртенче сорау. Мин кем дип атала? Ну, ярар, мин нәрсә дип әйтик инде. Мин Европада яралам, әмма үземнең хәзерге рәвешемә Америка Кушма Штатларының паркларында Киләм. Аннары бар дөньяга таралам. Мин нәрсә? Мин Европада барлыкка киләм. Әмма гел үзгәрәм һәм бүгенге рәвешемә менә Американың, Америка Кушма Штатларының паркларында барлыкка киләм. Менә паркларында. Әйе, күп кеше яратып бетерми, әмма шулай ук вакытта мине үлеп яратучылар да бар. Минем турында бер танылган хатын-кыз, ул җырчы Джоун Риверс былай дип әйткән. Үз тормышын моңа багышлаучылар шыр тиле.

Мин әллә теге плащ киеп теге шәрә мужиклар йөри. Шулай уйлап утырам да теге килеп. Һөнәр дип саныйсыз инде, димә? Ну, Европада башлаганнар, әй, бадасы. Тукта. Паркларда, ну, логично. Америкада парклар бар бит дип, күченеп. Әйе, шырт тиле. Әйе. Только менә җырчы хатын турында бит. Һәм шәр әйтеп хис итәсең в прямом смысле. Ну, дөрес тимә, стендап белән син чыгып басасың, дурак кебек әллә нәрсә сөйлисең инде шунда. Паркларда сөйлиләр да. Юк, мин бит теге Нәрсә эшлиләр паркларда? Обычно тастымал җәеп сузылып яталар инде алар, э? Паркларда башланган инде менә шулай халык каршына чыгып ну, сөйләү. Күгәрченнәр ашаталар. Ятим. Безнең Хәрчалда эм ике-өч парк бар безнең. И иң читтәгесенә теге халык җырмый торган. Халык җырый башласын өчен тиеннәр җибәрделәр. Белмим, кем алып кайткан, ишетмәдеңме? Юк. Казаныкы бит. Э, анда ике-өч тиен бар инде менә э, җәй ахырында җибәргәннәр. Сразу бүтін шәһәр тиген күрмәгән кешеләр диде, каян белка күрә диде. Бөтенесе шунда балалары белән, ул тиеннәр уже теге былай сайлап яталар. Бері түгел грецкий. Анасын төшмей башладылар, и төшмәгәч алар теге тояк белән алга чыкты. Хәзер бар микән, юк микән, мин әле пока барып җитмәдем. Вот. Сразу. Бик акыллы кешеләр уйлап тапкан бу әйберне. Ну да. Дәвам итәбезме? Все. Күрәр. Болай барса ул бетәр. Дүрткә ике. Бишенче сорау. Котлаулы яңгырый, әмма аңласыз дип өметләнәм. Име? Чак Паланикны беләсезме язучы? Юк. Ну, Чак Паланик дигән прозаик бар танылган. Чак Норрисның Һәм аның менә шундый цитатасы бар. Ул әйбер Без алган белемнәребезнең очраклы һәм файдасыз калдыкларына тыныч карасын өчен уйлап чыгарылган. Алган белемнәребез дигәндә, мәктәптә укыганнарыбыз, югары белем, менә шуның ара-тирә уйлыйбыз бит инде, нәрсәгә кирәк иде инде менә миңа моны укырга дип. Менә шул белемнәребез мәгънәсез кебек тоелмасын өчен уйлап чыгарылган әйбер. Калдыклары, искә төшкән калдыклары мәгънәсез кебек тоелмасын өчен. Стендап дип җавап биргән. Стендап булды инде, әйе. Экзамен түгелме? Юк. Экзамен мәҗбүр. Экзаменда җиң колдык пыстык белән бирәләр. Экзаменда без мәҗбүр аны бирергә. Монда бераз башкачарак. Может, тормыштыр?

Әйе. Что ты зилесин вообще? Мен алдан килеп отыру шулай, алдан килеп отырды бер сәгать алдан съемкага. Сөйләштем. Пешмәк тыркыстында. Әйтмәгән идек бу. Че за это? Әйдә, так, биш. Да, как раз экваторга җиттек. Монда еще теге кайбер сорауларга. Әйе, дөрес җавап викторина. Менә.

Тәк, баштагы чәч тәндәге чәчтән нәрсәсе белән аерыла? Туры. Кайсы Так. туры? Тәндәгесе? Баштагысы. Ну, мәсәлән, Юк, кулдагы а, чәч. баштагы чәч әйме, ул э, күпме тырыш, ул кадәр үсә дә үсә. Тәндәгесе үсә күп до, до какого-то этого. Аның шиге бар, име? Әйе. Хм. Так. Ну, бу дөрес җавап, әмма әйдәгез тагын уйлыйбыз. Тагын нәрсә белән аерыла? Әмма мин ишетергә теләгән җавап түгел бу. Уйлый әле хәзер. Ха, ха, әйтә ул аны. Юк, хәзер исенә төшерә син. Син подсказкада нәрсә дигән. Сез дә торып кайт диде. Так.

Ну, хәл бит. Ну, дөрес бит инде сиреньники, белмим соң. Дөрес җавап инде ул, әмма мин ишетергә ишетергә теләгән җавап түгел ул. Ага. Тагын нәрсә белән аерыла? Тагын, так. Ну, сүз уңаеннан Форм- патология булса, кулдагысы да бик озын булып үсә торгандыр инде аның. Үсәдек. Бардыр андый очракларда.

Атасын да чәч түгелме? Чәч түгелдер инде ул. Ладно. Кара җон. Арыслан кара түгел. Ә? Арыслан кара түгел. Юк, җоны. Ул Чәче. кой, ул койда, Үзе буталды инде. койда Башы урнашуына кырык. бәйле. Мәсәлән, менә кулда урнашкан җонны алыйкмы? Монда безнең мус, Ну. мускуллар бар. Не видно, да, там. Име? Ага. Юк, күренә, мускуллар бар. Мускул. Ә менә монда, менә монда.

тырпая ала. Менә бу тырпаймый. Ә менә мондагылары тырпая. Волосы дыбом встают. Әйе, дыбом встают. Баштагыларда тырпая. Монсы юк, ансаның образына әйтелә торган әйбер, ул менә болай торып баса, әгәр дә яшен вакытында нәрсәдер булса, тышкы э, тәэсирләр нәтиҗәсендә. Әмма монда мускуллар эшләми, шуңа ә монда бит ул эчке процесслар нәтиҗәсендә баса, ә монсы баса алмый.

Дәвам итәбез. Саф һавада музыка акыртып, иртәнге гимнастика, зарядка ясау Азия илләрендәге, аеруча э, Кытай һәм Көньяк Корея пенсионерлары арасында бик популяр. Ләкин бу күренеш, мәсәлән, алар, алар бер паркка чыктылар да музыка акыртып гимнастика ясыйлар ди. Күрше тирә йортта яшәүчеләрнең ачуын чыгара. Алар бер чара уйлап тапканнар. Бу пенсионер әбиләр белән көрәшер өчен. Нинди чара ул? Нәрсә кызык? Алар иртәнәк тик автобуслар җибәрәләр теге, чтобы бөтен әбиләр аңа автобус дип тулып китсеннәрме? Соңладыгызмы аның шуткасын?

Ниндидер хитрый әйбер бит инде. Хитрый, хитрый. Хәйләсе бар. Тәрәзәләр генә кую, теге гади генә була инде тәрәзә кую. Ишетелмәй торган. Юк. Может, глушительдер? Менә син дөрес җавапка әзрәк килә башладың, әмма глушитель түгел. Шул тирәдә үлә Газаль. Алар колонкаларда музыка корталар бит инде, димә. Может, паркта үзләренең җырлары бар?

Парклар түрендә яшәүчеләр әбиләренең Bluetooth колонкалары, татарча ничек колонкалар микән? Җыр тыңлый торган җайланмаларына кушылып, Bluetooth аша шуларның кабыналар да һәм тыныч кына куялар әбиләр, анда кушыла алмасын өчен. Үзләренең сүндерәләр дип әйткәнегезне. Әйе, әйе. Тагын да төгәлрәк итеп әйтеп бетерсәк, дистанцион пульт управления ярдәмендә Сүндерәләр җырларын һәм әбиләр ватылды, зарядкасы бетте дип уйлап таралышалар инде. Көн саен, представляете? Инде яши монда. Әби килеп кофригын җәйде. Әй, ватылды. Иде яшли диде, көн саен шул бер үк әби. Парктан урап кайтты. Ричабада теге

Яхшы әйбер түгел инде теге, әллә нәрсә түгел. Кринжовый диләр инде менә балалар, ә? Шуны сорайсың? Әйе, әйе. Стрёмный теге, ул стрёмный сүзен беләсең? Ответочка. Нәрсәдер, нәрсәдер, ни инде теге? Әллә ни модный түгел теге. Сезнең психологик яшегезне белмәкче идем, шуңа сорадым. Сез яшь икән әле. Рәхмәт апа, сез дә ничек сакласагыз. Так. Э, без уртаны узып киттек инде экваторныймы? Хәзер хәзер э, сез икегез дә җавап бирергә тиеш булган бер бирем сезгә Сез анекдот сөйләргә тиеш. Кызык. Һәм балны мин менә монда утырган кешеләрнең ничек көлүенә карап бирәм. Әгәр дә хм-хм була икән, бер балл. Ха-ха була икән, ике балл. Бик катык ха-ха-ха була икән, өч балл, дүрт балл. Әмма бөтенләй тынлык булса, биш балл бирәм. Кызыксыз итеп шаярыр өчен шулай ук талант кирәк.

битеңне жуып тора соңрак әйдә көлдер әле әйдә көлдер әле мына нәрсә сөйлә туйдырдыңмы инде шулай итеп сораулар хаман ну хәзер ну давайте мин искә төшерә торам сен давай әйдә төштеме исеңә бер нәрсә әниең турында бар бер татарча татарча инде әбәү татарчага тәрҗемә итәм үзеңнеке түгел инде бу димәк урладың син моны каяндыр Үзем, үзем анекдотлар язучы түгел инде мин. Все нормально, давай. Баралар ди урамда кыз белән егет. Егет кызга кулын бирә. Ярата, ди уйлый кыз. Гололед, ди уйлый егет.

Кранда татар мужигы Африкада эшләп утыра иде, нәрсәдер теге күтәрә, күчерә, ипләп керә машина итеп. Бер заман борылып карый, э, кырыйда пальмада бер маймыл менеп утырган да, машина карап утыра иде. Теге һәрбер эшләгән, теге һәрбер неен ятлап инде, нәрсә кайдан алды. Ну карый, карый, теге мужик маймылга караган, маймыл аңа карый эшли инде. Вакыт җитә, теге төшеп менергә кирәк инде. Теге табигать чакыра да, чәй эчеп, ул төшеп китә. Кире менсә, маймыл моның урынына менеп утырган да, эшләп утыра инде. Нәкъ моның кебек инде. Бөтен әйберне күтәреп, күчереп, теге куып җибәрә инде сүгенә-сүгенә маймылны. Үзе менеп утыра. И шулай бер 3-4 мәртәбә кабатлана. Как только бу төшеп китә, маймыл моның урынына. И а, местный африканецлар күрәләр бит инде андагы халык. Туктале нишләп без бу Фәридкә бер мең доллар түләйбез аена маймылга бит бер банан бирдең все рәхәтләнеп эшли дип инде фәритне кайтарып бу үткәли инде все татарстанга кайтып җитә чирмешән районына кайтып теге өенә чәй эчеп утыра инде тегендә маймыл эшли африклы бер ай үтә шалтыраталар моңа фәрит срочно килеп җит стройка туктады крановщик кирәк бу инде теге үпкәләгән булып нигә сезгә мин ана маймылыгыз банан өчен бер дигән эшли Әйтең, Африка. Маймыл әллә кайчан прораб булды инде, безгә крановщик киселеп. Так. Ну, аңладык, да? Маймыл дальше киткән. Краннан прорабны карап торган нәрсә. Да. Ә ул чәй эчеп утырган. Кайтканмысың кире? А? Кире барган. Африкага. Что было дальше? Баргандыр. Наверное, баргандыр. Ул баруга маймыл уже начальник участкага әйләнгән. Уже. Африка приехал. Так, Зилә сиңа 2 балл, сезгә 4 балл бирәм. О, не- не, бүртә башлады. Так, Ну, бик кылык булды бит. ладно. Яхшы. Зилә молодец. Яшьләр чыга башлады. Давай. Дәвам итәбез. Джеймс Кукны беләсез бит инде, диңгезче. Джеймс Кук. Куршаумы? Үзтеге Сандерс белән дуслар. Профессор Сандерс дәйер. Өлкәшә. Флотта диңгезчеләр э, цинга авыруы белән көрәшер өчен, авырмасыннар өчен аларның рационына тозлаган кәбестә кертә. Анда С витамины күп. Офицерлар моны бик яратып теләп ашыйлар, әмма гади матрослар ашарга теләмиләр, тәмсез дип, исе тәмле түгел дип. Һәм Джеймс Кук бер хәйләгә бара, һәм алар аны ашый башлыйлар. Нинди хәйлә? Ул анда Маша суганны вак итеп турап. На рецепт әйдәгез. Охбагыш файсиде. Бутап, бераз гына сарымсак өстәп, Тәмле итеп ясап бирә, ашарлык итеп. Ашагыз дип, һәрберсенә теге мондый зур бокалга ром салып чыга. Селедка тотып. Офицерлар ашый. Әйдәгез менә шул тирәдән. Может, киемнәр бирә? Офицер буласың. Син офицер буласың дип. Мә киеп күрә.

Шул Акчаны, акчаны күбрәк бирәм. Менә сез әйттегез, ашау ач тота дидегез, име? Һәм әйттегез, ашасагыз, зәвыклы кеше буласыз. Менә шуның икесен бергә кушыбрак. Хәр кушалар давай. Әйдә. Кем? Ашамый шул офицер булмый. Кем ашый шул офицер була? Еще. Давай, давай, давай. Менә шушы җөмләне башкача әйт әле. Кем ашый шул офицер буланы? Офицер була кем ашый? Була офицер, ашый кем? Давай, давай, давай, yok. Кем офицер? Шул ашый. Әйе. Дөрес. Әйтелде, шуны аңлатып кара хәзер. Кем офицер шул ашый? Нәрсә зарлатасың? Җирәк. Ну, анекдот лаулатасың. Юк инде, димәк, пл- флотта бөтенесе офицер булган. Юк инде матрослар да бар дим бит. Йә, дөрес якка килбәттең. Кем Әйдә, просто офицер бит шул аш сүндерсен. дидең менә шул. Ничек дөрес җавап аңлата алам менә бу җөмләң синең очраклыгына килеп чыккан. Кем офицер шул ашый. Хәйләгә бара.

Шул, шул инде. Ну, әйдә мин сиңа бер балл бирәм. Давай. И дөрес җавапны. Дөрес җавапны әйтеп бетерәм. Давай. Ул тозлаган кәбестәне офицерларга гына бирә башлый һәм ул офицерлар гына ашый торган шундый кыйммәтле ашау буларак тәкъдим итә. Сез ашамыйсыз.

Карагыз, 1699 елда Петр I яңа елны сентябрьдән декабрь азагына күчерә бит инде, дими? Яңа ел менә шул вакытта билгеләнеп үтелә башлый. Шулай инде. Әйе, менә хәзерге кебек. Мин ул бирү вакытта ук яшәмәй дим. 81 елга гына. Ну ладно, да. Хәм шунда боярларның берсе каршы чыга. Ничек инде ди ул? Аллаһ Тәгалә җирне кыш уртасында барлыкка китерсен ди. Ничек инде ул яңа ел, дөнья башы кыш уртасында булсын ди? Бөтен җир логично бит инде. Нәрсәгә логично? Хәм Петр бер аңа бер әйберне күрсәтә. берәй берне бирә, ул аңласын өчен. Аны әйтергә ярамайдыр инде, сез тоттыр. Кем патша? Бәл тотале. Без теге җүнле кешеләрдер. Ярадасы кисәсез. Бер предмет белән танышырга тәкъдим итә. Календарь. Кайсы караганда И теге ризалашуында. Әйе. Ну, логично дип әйтә. Мәл тотал дип. Нәрсә дип тотал. Менә, менә кара әле, кара. Менә кара. Әйе. Так. Даже безнең январьда нәрсә башлана? Нигә? Нәрсә? Сүзем белән. Исенә төшерә башлады, туганнарының январьда кайсы? Кайсының туган көне? Январьда үзенең Как нәрсәдер тотып карарга бирә инде ул, әйме? Күрсәтә. Күрсәтә. Әйдәгез әйләндереп күрсәтә дип әйтик.

Опа. Ә тегесе, ә, яра, давай январьда алайсың. Түгәрәк әйбер ул. Түгәрәк. Глобус. Әйе. Һәм менә шуны аңлат инде. Аңлатмасаң бал бирмим. Өйләндерә дә, кара ди. Теге баяр әйтә бит инде, э, ничек инде Аллаһ Тәгалә э, яңа елны, яңа елны түгел инде. Ничек инде ул дөньяны кыш уртасында барлыкка китерсен ди. Глобусның астан да, өстән дә. Кыр, кор. Кыш, ай, кор ята. Кайсы, кайсы яктан да карасаң да шул бер кор итеп бер. Бөтен җирдә кар. Юк инде. Ул күрсәтә аңа илләрне, төрле континентларны. Хәм анда хәр илдә, төрле континентта Ел фасыллары. Январьдан башлана. Энд аны тыңларга килдем. Идел. Ел Бер бал- фасыллары бер бал сер. алмашы төрлечә бара. Ягъни менә бездә шул кояш чыгуны гына алсак та, бездә ул шушы вакытта чыга. башка илдә мәсәлән кытайда Монда останочка әйләндерсәң дә теге восток запад башка вакыт ягъни ниндидер төгәл менә бу вакытта дөнья барлыкка килде дигән әйбер юк ул шартлы әйбер ул шуны аңлата глобусны күрсәтеп менә әйтем яклы күк белән бергә дус булганнар ярты балл Әйдәгез. Югыйдә берне бир. Югыйдә. Жалкыш төресе. Син... Әйдәгез яртыба. Байлар күптер дигән шигем бар инде анда балалар. Бер дигән ам. Ничәндә син? Балалар күптер. 80. Нормально. Минем икәү. Балаларны, балаларны саныйк та, ахыргы сорауны мин җиңүчегә генә бирәчәкмен. 7 балл. Тугыз ярым. Тугыз ярым балл. Димәк, безнең җиңүче Зилә була, әмма бик якын баргансыз. Кая инде? Шул бер анекдот. Икәүләшеп бара тыңлап утырдык. Тормыш юлы. Әни белән без икәүләшеп. Икенче жолы надо э, э, кирәк чокырга Bu yoqdan Zilani, bu yoqdan Әнисен. Утырсыннар икесе сөйләшеп. Мускуллар томдаш. Хәм димәк безнең җиңүче Зилия булгач, да. Соңгы сорауда Зилиягә генә була. Яме сез ярдәм итә аласыз? Юк, ярдәм итә аласыз. Үзегез өчен түгел, Зилия өчен. Үз эшегезне. Әйдә. Һәм ул бүләк өчен булачак. Бәй, болай тугыз ярым балга болай гына бирмисез, что ли, сез? Юк. Миндә ике сорау бар. Әйдә, бер, ике сайла. Кайсы кайсы сорауны бирим? Беренче сорау. Беренче булырга кирәк. Америкада яшәүче бер хатын-кыз Луиза Гринфарб исемле. Аны магнитная леди дип йөртәләр. Ни өчен? Чөнки колаклары ябыша аңа. Юк. Ошый. Так. Магнитная леди. Магнит кыры тудыра. Э, О, юк. Аңа ике мәртә яшен суккан. Бер кешегә. Ике тапкыр сугучылар күптер инде, әмма ул берәү генә дөньяда шундый менә. Биш тапкыр. Дөрес барасың, дөрес җыйсың. Где-то. Бик күп тапкыр яшен суккан. А, Юк. Яшенгә бәйле түгел, магнит материаль әйбергә бәйле ул. Кулга тота торган әйбергә бәйле. Колаклар ябыша аңа. Юк. Магнит. Магнит. Магнит тота алмый. Магнит, магнит. Магнит, магнит. Магнит кибетенә йөри. Менә шул тирәдә магнит кибетенә йөрми. Магнитная леди. Пляжда йөридер ул. Чөнки аның тәтәсе бар. Нәрсәсе бар?

Магнитлар җыя. Да. Да. Магнит коррекционеры, чөнки ул. Чөнки ул магнит коррекционеры, чөнки ул. Әйе, аның 30 мең магниты бар. Шуңа күрә аны магнитная леди дип атыйлар. Ә нигә аны ул кадәр шулай бит? Менә белмим, шундый нидер инде ул помешательство. Дорог инде. Һәр кешенең үзенең сәерлеге бар бит инде. Син бу сорауга җавап бирдең дип саныйкмы инде моны? Конечно. Әйдә. Да. Һәм безнең Ун ярым балл белән Зилә бу чыгарылышның җиңүчесе һәм һәм безнең бүләгебез шушы искиткеч кактус. Бик уңайлы булды бу, редакциядә кала булып чыгабыз инде бу. Моны төреп бирәсе юк. Сез җинсәк өстерәсе булыр иде. Мин аны кая күтәреп барып. Апельга күтәреп кайтыгыз, шунда калдырып китә идегез инде Бу Рәхмәт. бүләк синеке. Рәхмәт. Рәхмәт тапшыру өчен. Рәхмәт Сезнең белән катнашкан өчен. сезнең белән бик күңелле булды. Сезнең үзегезгә ничек? Әйбәт. Нормаль. Миңа ошады. Давайте э, э, шулай сөйләшеп куябыз. Икенче жолы Актаныш турында сораулар күбрәк булсын. Күк, э, магнит Монда счетчик алып бара кирәк монтаж вакытында актаныш сүзе ничә тапкыр яңгырый. Бөтенләй кирәк сезгә просто. Туган як турында сөйләшербез дип. Обычно чакыралар бит мондый тапшыруларга теге. Әйдәгез әле татар яшьләренең проблемаларын бергәләп Түбәтәй, түбәтәй кимиләр хәзер. Менә мен бүген генә эшкә э, автобус белән килдем, менә теге остановкада басып тордым, бер түбәтәй кигән. Как будто без хәзер өчәү сөйләшәбез. Киргә тиеш все әйдә. Өчәү подписларын куй, иртәгәдә бөтен казан егете түбәтәйдәш. Мин шундыйрак тапшыру дигән идем. Юк. Кызганычкамы, бәхеткәме, юк, бу андый тапшыру түгел. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә, э, сиңа, Зилә, стендапта уңышлар сезгә шулай ук стендапта уңышлар ә сез жолны табырсыз ә озатып тора бер беренче этажга төшегез башлап җибәрүче буларак шулай дип әйтәм инде зиләгә сез инде шактый зур уңышларга ирешкән сез арагызда нәрсәдер бар иде дусым бергә эшлисез вә тагын бер балл әйдәгез минем җиде баллы да кушыйк та риза он җиде ярым ноль әйдә